Salowmaleýkim doganlar dosýarlar bu gün eziz watandaşlar şu gün Türkmenistanyň konsulyň işgäri Aeroflot kompaniýanyň işgäriniň üsti bilen maňa iki paket iýmit ugratdy ýagny produkty ýagny men iýip içmek üçin wideosy goýlar görüp geçersiňiz men ol iýmiti kiçiräk paketini yzyna gaýtardym ýagny sebäbi meni satyn alyp bilmezler men hiç wagt özümi satmaryn. Onsoňam türkmen konsuly näme üçin dokuzynjy gün şeýle iýmit paketini iberýär? Ikinji martda şu ýere gelemde onuň özi nirede diýen. Şondan şu güne çenli näme pikir etdi? Türkmenistan kosulhanasy bular ýalak kömek edýän bolsa onda ilki bilen goý Russiýa döwletiniň, Türkiýe döwletiniň, Ukraina döwletiniň, Belorussiýa döwletiniň studentlerine köwe kömek etsinler, studentlere kömek ibersinler. Meniň ýagdaýymdyr hasam beter erbet studentleriň ýagdaýlary erbetleri bar, şolara kömek etsinler. Sebäbi daşary ýurtdaky türkmen studentler hem ýeter ýetmez iýmitsiz, ýaşaýyşsyz, jaýsyz kösenýärler. Sebäbi Berdimuhamedowyň diktator rejimi sebäpli Ustudentler şu hally, şu ýagdaýda gezip ýörler. Kösenç görüp. Bu ýerde men tranzit ýolagçylara şeýle hakykatlary gürrüň berýärin. Bärteki adamlar şeýle hakykatlary gürrüň berýärin. Ot, olar düşünip bilmän geň galýarlar. Näme üçin türkmen ustudenti hut öz maşgalasynyň maşgalasyndan kömek alyp bilenok? Biz Aşgabat hökümetinden posowýo, ýagny kömek pul soramzok. Biz diňe sadaja kanuny, kanunlaryň ýerine ýetirilmegini talap edýäs. Kanun boýunça biziň öz hossarlarymyzyň kömegini almana hakymyz bar. Ene-mamalarymyz zähmet çekýär, halal, gazanç edýär, halal. Olar haram dagyň tohumy ýalak, haramdagyň özi ýalak. korrupsioner däl biziň ene mamalarymyz ata babalarymyz ynha serediň iň bärkisi şeýle ýönekeý halkymyzy hem bermän bizi ondan mahrum edýäler Türkmenistanyň ilçihanasynyň işgäri öz watandaşlaryňa hossar çykmaň deregine şunça ýyllap näme hakda pikir etdiň meniň Türkmenistanyň watandaşlarym daşary ýurtda onlarça ýyldan bäri kanuny ýagdaýda dokumentleri bolmanlygy üçin Ejir çekýärler, konsulhana näme edýär? Gaýtam olara yzygiderli basyş edýär. Ýene bir zat, olar ýaly kömek edýän bolsa, onda Türkmenistanyň konsulhanasy näme üçin geçen ýyl meniň okaýan ýerimden okuw uniwersitetime jaň etdirip okuwdan kowdurdyňyz, ýalan töhmetler bilen, ýalan sözleňiz bilen, terrorist, wahabist diýip, kowdurdyňyz. Men diňe Konstitusiýa boýunça özüme berlen haky talap etdim. Şol wagt meni çykgynsyz ýagdaýa düşürdiňiz we meniň maşgalamdan aýyrdyňyz, ýaňy doglan ýa ýaňy inen bäbegimden aýyrdyňyz, çagamy, maşgalamy kyn ýagdaýa goýdurdyňyz. Türkmenistan konsulyň işgärleri, jogap beriň! Olar ýaly akylly bolsa, kömek etjek bolsaňyz, meniň okuwymy yzyna gaýtaryp beriň! Meniň şu güne çenli aýragezen maşgalamdan günümi gaýtaryp beriň, olar ýala kömek edibilýän bolsaňyz! Türkmenistanyň konsulhanasy, olar ýa kömek edýän bolsaň, türkmen studentleri üçin problema döredýän diktator režimine düşündir studentleriň ýagtyny! Diktator režimi bilen garşy göreş! halk üçin. Ine, hut şu sebäpdenem men Türkmenistan konsulhanasynyň iberan iýmitleriniň paketini yzyna gaýtardym. Bu režimiň döreden problemasyny çözenok bu. Produkty ugradan, meniň produkty iýenim bilen bu režim çözülenok. Ýaşlar, ustudentler problema döredenok. Problemany diktator režim döredýär. O biziň ustudentligi problema doradanok. Ýa biziň halkymyzy prostoý halkymy problema doradanok. Problemany diktator režim döredýär. Konsulyň işgärleri, şuny bek diňläň, gowja üns beriň. Onsoňam meň adwokadym ýanyma gelip bilenok. Olar ýala kömek edip edesiňiz gelýän bolsa, adwokadymy ýanyma göýerer ýaly ediň. Olar ýa kömek edesiňiz gelýän bolsa, sözüňiz geçýän bolsa, aeroportyň pograniçnik slujbasyna. Meň dost-ýarlarym, deň-duşlarym ýanyma gelmek isledi. Geldiler, geçip bilmediler. Iýmitlerini getirdi, geçirip bilmediler. Olar ýala kömek edýän bolsaňyz. Siz öz iýmitiňizi ugradýançaňyz, meň dost-ýarlarymyň güler ýüzüni görmek isleýän. Olaryň produktasyny almak isleýän. Olar bilen oturyp gürleşmek isleýän. Şu zatlar kömek edin. Hoş sag boluň saglykda görşeliň nesip bolsa enşalla ýurdumyza dolanarys bir jemagat bolup nesip bolsa bir gazanda üýşüp nahar ýeris nesip bolsa çöle çykyp taňkaly çaý içeris nesip bolsa enşalla sag boluň sagaman oturyň sag salamat geziň enşalla